Faly miarahaba antsika rehetra rehetra miaraka amintsika Naval a! Partie développement personnel no hanombohantsika ny présentation a! Ohatry ny ahoana ary izay développement personnel izay? Ity développement personnel ity no base ny fandraharahana rehetra rehetra misy maneran-tany dia izay no ampahafantariko antsika amin'izao fotoana izao. Fihavan'ny Network and Business Academy no manao an'izay développement personnel izay. miaraka amintsika mialohan'ny présentation d'affaires. Ny partie voalohany tsara ho fantatra aloha dia inona ilay Fiavahana Network and Business Academy. Izy ity dia corporation entrepreneuriale na académie entrepreneuriale anankiray manampy ny jeunes hiditra ao anatin'ny sehatry ny fandraharahana. Inona ny zavatra omen'ny académie? Ny zavatra omen'ny académie dia ny resaka partie développement personnel izany hoe manome formation izany ny académie. formation éducation financière ihany koa na éducation émotionnelle ary misy lancement de projet collectif sy personnel ao anatiny izany. Manome izay rehetra base ilain'ny olona anankiray ho lasa mpandraharaha feno. Ahitana ihany koa récolte de fonds ao anatin'ny fihavan'ny network ny Business Academy na FNBA izany hoe misy tolotra anankiray omen'ny FNBA ahafahanareo miditra ao anatin'ny FNBA aloha voalohany indrindra ary faharoa ahafahanareo mahazo fonds, ahafahantsika mahazo fonds. hanombohana izay projet-ntsika rehetra rehetra na amina milliard ary izany dia faisable tsara ao anatin'ny FNBA. Misy activité entrepreneuriale koa anatin'ny FNBA, genre hoe conférence, misy ny exposition sy izay manodidina ny entrepreneuriat rehetra rehetra. Ahitana club ihany koa anatin'ny FNBA izay ataontsika mise en place izay, misy ny club sportif, ny resaka aliments sy ny sisa izay ahafahantsika mivelatra ihany koa satria en tant que mpandraharaha dia mila isika mi-créer relation avec tout le monde. Inona ary ilay net network marketing? Satria network marketing no ahafahana miditra ho membre ao anatin'ny FNB an, inona no atao ao anatin'izay ma- network marketing izay na ny marketing relationnel? Iza ilay société izany ahafahantsika miditra ao anatin'ny FNB? Satria tsara ho fantatra fa raha te hiditra ho anatin'ny membre ny FNB, te hahazo ny tolotra rehetra rehetra ao anatin'ny FNB an, dia mila manao an'izay network marketing izay isika. Cycle de vie habituel hiainantsika andavan'andro izy ity an, mahatonga ny olona anankiray an hahafahana mahita izany hoe mahomby an mi-réaliser ny objectif-ny mandritry ny androm-piainany sa tena tsy afaka manao n'inon'inona mihitsy an, tsy ni-réaliser ny objectif-ny na dia anankiray ary an, dia vokatr'ity schéma de vie habituel ity daholo no mahatonga an'izay. Tahaka ny ahoana izay schéma de vie habituel izay? Ny cycle de vie habituel dia hoe misy diagrama ity ambony ity menamena daholo ny soratra hoe vao teraka ny olona anankiray an, dia ampianarina miditra mianatra izy dia à l'âge de cinq ans, ny antony ianarany an, mandritra ny roapolo taona dia ny azahoany diplaoma, ny antony azahoany diplaoma, angalany diplaoma dia ahafahany mia- miditra miasa, mitady asa hozy izy tsika, mitady asa dia miasa mandritra ny efapolo taona, ny tanjona ho retraité à l'âge de soixante cinq ans dia avy eo mitovy daholo izany izany va- mitovy daholo moa izany ny zavatra ifarantsika rehetra rehetra. Ao anatin'io schéma de vie habituel io dia misy paramètre anankitelo mi-jouer. Anisan'ny important. Ho an'ny mpandraharaha anankiray na ho an'ny olona anankiray te hahatontosa ny tanjony amin'ny fiainana dia misy paramètre anankitelo ihany koa. Tsy inona izany akory fa ny énergie, izany hoe mila manana hery isika, ny argent, izany hoe mila manam-bola isika vao afaka manao zavatra ary ny fotoana, temps. Mila manam-potoana isika raha tsy izany tsy afaka ny hanao n'inon'inona mihitsy, tsy ho tanteraka mihitsy ny projet antsika. Ho jerentsika amin'izay partie anaky telo izay, io ny atao hoe cycle de vie habituel na la loi du quarante fois trois izay système na rat race hozy izy ny expert amin'ny resaka éducation financière sy liberté financière, rat race izany hoe lavaka anakiray mahatonga ny olona tsy mahomby amin'ny fiainany. Ny vingt ans d'étude a, manahoana ny zavatra misy, feno ve le paramètre anakitelo, le énergie, le argent ary le temps. Pendant le vingt ans d'étude a, ny énergie misy satria mbola tanora, ny argent tsy misy satria mbola mianatra dia ny ray aman-dreny miantoka ny fianarana, ary ny fotoana misy arakaraky izay sehatra ianaranao. Rehefa tsy manam-bola dia mieritreritra hoe, aleo aloha fitaina ny fianarana rehefa azo ny diplôma dia miasa dia manam-bola ahafahana manao an'ilay projet personnel, ny zavatra misy nefa an rehefa ao anatin'ny sehatra arak'asa ianao an, quarante ans de travail izany hoe efapolo taona minimum ny olona anankiray no miasa raha ny lalàna sy ny cycle de vie misy, ao anatin'izay quarante heures par semaine minimum ny heures mila vitaina amin'izay fotoana izay satria ny fotoananao no fidin'ny mpampiasa, inona ny zavatra misy ao anatin'io, feno ve ny paramètres anankitelo, ny énergie an, manana énergie satria tanora, ny argent misy, Izany hoe miasa ianao dia mandray vola fa ny fotoana no tsisy satria ny fotoananao no fidin'ny mpampiasa anao. Ary mieritreritra hoe aleo izany rehefa retraité satria any vao manana fotoana, aleo aloha hiasa tsara hanangom-bola. Rehefa tonga anefa izay fotoana retraité izay, à partir de soixante cinq ans izy amin'izao fotoana izao dia ny énergie tsy hisy intsony fa efa antitra ianao, tsy afaka ny hanao n'inon'inona intsony. Ny ara-bola mety misy satria nahavita nanangona Ary ny farany a, ny ara-potoana tsy hisy intsony a, nataoko negative le izy eto satria maninona? Satria tsy fantatra hoe rovina ianao ny andeha amin'ny grand voyage a, le fara fisiantsika satria satria tsy maintsy handalo amin'izay daholo ihany. Dia izay rehetra rehetra izay, rehefa ao anatin'izay cycle de vie habituel izay a, dia matetika ny olona tsy mahatanteraka ny objectif-ny, à quatre vingt dix neuf pour cent tsy misy mahatanteraka ny objectif-ny satria tsisy fehiny mihitsy ilay paramètre. Dia. Hozy ity ranamana anankiray ity, Robert Kiyosaki Tio, tao anatin'ity Quadrant de Cash Flow ity. Boky anankiray izy ity, i Robert Kiyosaki Tio aloha dia tsy iza akory fa expert amin'ny resaka finance, izany hoe mahay ny resaka finance izy, mpandala ny resaka liberté financière ary amin'ny resaka économie internationale. Ankoatra an'izay ihany koa dia mpanoratra boky malaza izy ity, best seller, izany hoe ny boky soratany anisan'ny vakin'ny Amerikana betsaka indrindra na ny mpanankarena na ny mpandraharaha betsaka indrindra amin'izao fotoana izao maneran-tany. Ao anatin'ity boky anankiray ity, Quadrant du Cash Flow, efa nosokajiny koa izay tao anatin'ny Père Riche Père Pauvre, dia misy an'ity tableau ity napetrany hoe misy anankiefatra ny fomba ahafahana mahazo vola eto ambonin'ny tany. Satria vola no antony mahatonga antsika piégé ao anatin'ilay système habituel na traditionnel tary, dia mila izany vahiny izay olana izay. Nisy quadrant voalohany ambony à gauche dia ny cycle ny employé, izany hoe ny olona mpiasa aman'olona izany, ilay nazavaiko teo ny zavatra misy amin'azy. dia sady tsy manam-bola no tsy dia manam-potoana izy, matetika ny employé tsy mahatanteraka ny objectif-ny. Fa eo ambanin'iny misy ny atao hoe self employed, izany hoe mpiasa tena. Ny self employed mampiasa ny talentany hitondra vola ho an'azy fa limité ihany izany ny source d'argent satria rehefa tsy manao gateau izy, tsy manao volon'olona izy, rehefa tsy mandraitra izy dia tsy misy vola miditra. Ny avantage kelin'ny self employed dia ny fotoanany, izy ihany no mi-gérer ny fotoanany. Izay izany no mampiavaka an'azy. Dia. avy ao amin'ny quadrant gauche ireo an, ny emploi sy ny self employed, ny quatre-vingt quinze pour cent ny olona rehetra rehetra maneran-tany dia ao avokoa, izany hoe mpiasa tena sy mpiasan'olona daholo izany ny quatre-vingt quinze pour cent ny olona rehetra rehetra maneran-tany, ny cinq pour cent kosa dia ny boss sy ny investisseur, à droite ambonintsika misy ny boss, ny boss indray manam-bola fa ny fotoanany azony somary limite satria mpitantana orinasa izy ity an, dia izany hoe ny tsy maintsy atokany amin'ny orinasa ny fotoanany. Raha tsy izany, manaonao foana ny mpiasa, tsy misy vola miditra intsony ao anatin'ny orinasa, dia izay no mampiavaka kely ny boss. Tsara ny boss satria manam-bola, mivelona tsara ny famille, manana izay rehetra rehetra ilainy fa ny fotoana fotsiny no somary mila ijerena solution. Eo ambanin'ny boss dia ny investisseur, quadro anisan'ny tsara indrindra hozy izy Robert Kiyosaki, ny investisseur izany hoe ny olona mpamatsy vola. Na ny mampamatsy vola anazy an, manambola izy an, dia iny vola iny avy eo no vatsiany an, amin'izay rehetra rehetra projet an tokony tiany atao, dia iny vola iny avy eo mitondra vola ho anazy an, ary ny fotoanany an sy ny volany dia afaka ampiasainy amin'izay rehetra rehetra tiany anaovana anazy. Ny boss kosa mampiasa olona hitondra vola ho anazy. Ny avy eo amin'ny droite rehetra rehetra, izany hoe ny boss sy ny investisseur dia cinq pour cent ny olona eto ambonin'ny tany ihany no ao anatiny ao. Ny harena anefa dia ilay partie. inégale entre an'ireo quadrant anakitelo efatra ireo an, ilay sokajiana anankiroa, ny avy ato amin'ny droite an, bourse n'investisseur quatre vingt quinze pour cent an'ny harena rehetra rehetra eto ambonin'ny tany dia ao avokoa no mi-circuler ary ny cinq pour cent an'ny harena rehetra rehetra eto ambonin'ny tany dia ato amin'ny emploi sy ny cinq sy ny self employed izany hoe izay mampahantra ny emploi sy ny self employed satria ny harena eto ambonin'ny tany cinq pour cent ihany no miodina ao aminazy an ary ny bourse n'investisseur no mi-circule ny quatre vingt quinze pour cent inversement proportionnel zany par rapport amin'ny habetsaky ny olona. Izay koa no nahatonga dia any ihany hoe raha zaraina amin'ny olona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany ny harenan'i Jeff Bezos na Elon Musk dia lasa millionnaire daholo isika satria tena ambony dia tena ambony izay harena ao anatin'ny bourse sy ny investisseurs izay. Dia misy an-dry point kely carré carré kely menamena io misy hoe MR eo anatiny. Io MR io no atao hoe marketing relationnel. Io no natoron'i Robert Kiyosaki sy ny experts rehetra eto amin'ny resaka finance amin'izao fotoana izao hoe ahafahanao mi-passer depuis ny partie employé na self employed ho lasa boss na ny investisseur. Iny io MR io ary. Izy io dia tolotra anankiray. afahanao mahatratra liberté financière pendant cinq ans seulement, cinq ans de travail forcé ve no omena anao sa quarante ans de prison? safidy omena antsika izay hoe vous voulez cinq ans de travail forcé ve hiasa mafy pendant cinq ans sa quarante ans de prison ao anatin'ity cycle de vie, schéma de vie habituel ity? dia ho anah manokana efa nandray ny hevitro aho an, je veux Je veux cinq ans de travail forcé je suis à troisième année amin'izao fotoana izao amin'ny travail forcé io dia efa hitako hoe ça a augmenté jusqu'à quatre fois et plus ny revenu-ako sy ny intelligence financière pont no fiantsoana an'azy io an, ary inona ary no tena atao anatin'io sehatra anankiray io? Raha miteny fotsiny isika hoe marketing, inona no tonga ao an-tsaina voalohany? Ny marketing dia seha-barotra raha ny définition internationale dia hoe stratégie marketing. Ny marketing dia stratégie izany, izany hoe fomba anankiray ahafahana mi-lancer produit anankiray mahatonga ny produit ho fantatry ny mpanjifa sady tonga leon'ny mpanjifa hanjifa an'izay produit izay. Be dia be ny karazana marika tiana fa afaka sokajikitsika anankiroa fotsiny izy ato anatin'ny fehiny be dia ny tsiny izany fa marika tian'ny traditionnel sy ny marika tian'ny moderniser. Traditionnel avy ato amin'ny ankaviantsika ary moderniser avy ato amin'ny ankavanana. Ny traditionnel ilay fampiasantsika andavanandro. Ohatra iteny produit anankiray manao ny marika tian'ny traditionnel ohatra ny pecto manao marika tian'ny traditionnel. Inona ny ahafantarantsika an'izay pecto izay? Awe, iza mampianatra an'izay Awe izay? Jojoby, izany hoe stratégie publicitaire izany ny marketing traditionnel. Rehefa manao Awe jojoby dia tsipihina pectora et borsa fa tsy maintsy vola tsy toko tsy fohana nomena anazy satria fatany hoe be dia be ny chiffre d'affaires mihodina ao anatin'ny pecto. Faharoa, fantaro manomboka izao fa ny publicité anankiray dia mila mandeha amin'ny télé na amin'ny radio intsivy ao am-pototsofitsika izay vao mahatonga antsika hanao achat-na produit anankiray. Manontany kely aho hoe ohatrinona ny vola aloa raha ohatra ka hiditra amin'ny télévision anankiray eto Antananarivo izy amin'izao fotoana izao an, dix minutes mandoa trois cent mille ariary. Trois cent mille ariary fois neuf firy? Deux millions sept cent mille ariary. Izany hoe deux millions sept cent mille ariary à chaque fois izany dia nefa io mandeha foana isan'andro isan'andro isan'andro an. Dia ankoatra an'izay ihany koa an, ny entreprise tsy tonga dia relier direct amin'ny client fa tsy misy ny, tsy maintsy misy ny mpanelanelana dia tsy inona izany fa grossiste de détaillant, ireny dia sady maka tongony no maka frais de transport avokoa. Iza no mi-paie an'izay publicité, frais de transport, ny tombom-barotra ho an'ny grossiste izay? Isika client. Fantaro hoa fa manomboka izao hoe soixante quinze pour cent ny vidin'entana rehetrarehetra izay vidintsika ka manao marketing traditionnel dia Publicité avokoa. Isika client daholo daholo no mandoa an'izay rehetra rehetra izay. Izay no mahatonga ny pecto deux ariary taloha an, izao izy telo roanjato an, efa misy azo rato ny sasany satria miakatra io coût de publicité io. Fa maninona miakatra? Satria tsy efficace intsony. Tsy efficace intsony. Vao mandeha ny télé dia ovainareo satria publicité ny eo. Vao mandefa radio dia publicité ny eo dia ovaintsika ilay izy. Dia. Tsy maintsy matraki na surplus le izy satria tsy maintsy fenoina le chiffre loi du nombre tary hoe neuf fois eo am-pototsofin'ny olona anankiray ny publicité dia mba hahatonga an'zareo hividy de façon kajy inconscient. Dia vita izay an! Izay ny marketing traditionnel. Inona ary izany an! ny fomba anankiray ahafahana mampidina ny vidin'entana miala amin'ny hyperinflation amin'izao fotoana izao satria miakatra be ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Dia rehefa nandinika an'izay ny experts niresaka finance ao anatiny, Robert Kiyosaki ary Donald Trump, toutes les grandes personnes que vous connaissez dia nahita hoe misy stratégie anankiray efa fampiasa. Taloha ny hisian'ny marketing traditionnel dia tsy inona izany fa marketing modernisé fa navaozina fotsiny izy ity an, lasa antsoina hoe marketing de réseau. Inona ilay izy? Raha esorina, afaka atao ve ny mamokatra produit anankiray tsy mandalo publicité, tsy mandalo grossiste tsy détaillant fa tonga dia ny orinasa dia ny client, tsy misy publicité? Afaka atao tsara izay hoy ry zareo dia tsy inona izany fa ny marketing modernisé izay Ny circule de façon à bouche à oreille. Izany hoe ny client mpanjifa ao amin'ilay grande entreprise ihany no mampahafantatra ny manodidina an'azy ny fahatsaran'ny produit dia amin'izay fotoana izay no lasa ny olona miantsena, manjifa. Isika rehetra rehetra efa nanao an'io. Ny fampahafantarantsika vokatra anankiray na transport anankiray na système anankiray dia efa. ny bouche à oreille ohatra, sakafo tamin'ny toerana anankiray isika fantatsika hoe tsara izay sakafo izay an, lasantsika ny sakafo tao an, dia afa-pontsika dia mitantara ao an-trano hoe tsara kosa ilay sakafo ary hananina an, lasa indray ny ao an-trano an, mandalo amin'io toerana dia mahatadidy dia misakafo ao indray dia ohatr'izay foana, mitombo nefa ny chiffre d'affaires an'ilay entreprise amin'izay fotoana izay fa isika nanoro ny orinasa na ilay toerana fisakafoanana dia tsy mahazo na inona na inona, ao anatin'ny marketing modernisé an dia mahazo bonus isika na antsoina hoe rémunération, izay bonus izay izany no tombontsoantsika ary tena betsaka izy io satria imagine fotsiny hoe raha pecto tato ohatra hoe novokarina quinze ariary dia tonga cent ariary izy tato amin'ny client, ato amin'ny marketing moderne izay kosa izy quinze ariary tonga aty amin'ny client izy vingt ariary, ilay cinq ariary surplus iny no commission omen'ilay olona manao bouche à oreille nefa betsaka ny pecto amin'ny circule. manerana an'izao tontolo izao. Be dia be ny orinasa manao an'izy io amin'izao fotoana izao ary efa tonga eto Madagasikara izy. Ohatra hoe toeram-pisakafoanana anankiray eto Antananarivo manao resaka pizza, dia fantatsika io, tsy manao publicité izy fa bouche à oreille, dia nefa tena tsara ny vokatra dia lasa ny olona manodidina antsika misakafo ao satria tantaraintsika amin'azy ny hatsaran'ny vokatra. Dia. mi-circule bouche à oreille izany, izay ny atao hoe marketing modernisé. Fa maninona no hoe marketing modernisé no atao ahafahana mahazo fonds ato anatin'ny FNB fa tsy atr'asa na tsy ampandraràna amin'ny fomba hafa? Satria dia ho atoroko anareo hoe matanjaka be ny vola miditra ao anatin'ny marketing modernisé rehefa manao bouche à oreille isika. Misy partie anankiroa hitantsika eto, hivarotra iPhone treize pro max iray baoritra isika. C'est sûr hoe ho lavintsika io iPhone treize pro max io fa ny fanontaniako dia hoe vous voulez être payé en salaire ve sa vous voulez être remuneré? Raha remuneration dia un dollar par personne par jour, izany hoe ny asa ataontsika dia sady mivarotra ny produit-tsika no mitady mpiara-miasa. dia un dollar isaky ny mpiara-miasa vaovao miara-hiasa amintsika hivarotra an'io produit io ny azontsika miaraka amin'ny pourcentage avy amin'ny compagnie. Ato amin'ny ilany kosa salaire, izany hoe salaire de base fixe izy io, un million de dollars ao anatin'ny iray volana. Trente jours ny contrat ato amin'ny rémunération, un mois izany, trente jours ny contrat ato anatin'ny salaire, un mois izany. Fanontaniana hoe vous voulez recevoir ve un million de dollars? en tant que salaire indray pa ihany io sa hiaina en tant qu'entrepreneur nareo marketeur de réseau ato anatin'ny rémunération mandray un dollar par personne par jour arakaraky ny olona hiara-hiasa amintsika sy ny produit vitantsika pendant trente jours sa mieritreritra kely

Rémunération a, premier jour a, za rery niasa dia nandray a un dollar tamin'izay fotoana izay satria un dollar pe- par personne par jour le rémunération. Deuxième jour nanapa-kevitra aho hoe hiara hiasa amin'olo anankitelo aho, nijery mpiara-miasa anankitelo aho dia nandray aho izany a trois dollars deuxième jour. Troisième jour a, tapa-kevitra aho fa nanome formation an'ilay olona anankitelo fa tsy izaho ihany niasa, dia ireo olona anankitelo ireo nanao recommandation trois personnes avy dia izany hoe neuf dollars ny azoko quatrième jour le neuf personnes nomena formation dia nanao recommandation trois personnes avy izany hoe quatrième jour vingt sept dollars izany ny vola miditra aminà cinquième jour le vingt sept personnes nomena rémunération nomena formation dia manao euh, inscription trois personnes avy hiara hiasa aminazy dia quatre vingt dollars izany miditra aminà ainsi de suite septième jour deux cent quarante trois

amin'ny faran'ny volana. Inona no mahatonga an'izay? Izay no antsoina hoe force de la multiplication na effet de levier. Hoy izy Einstein izay hoe, Je préfère être payé par un pour cent de travail de cent personnes que d'être payé par cent pour cent de mes propres efforts. Izay effet de levier izay no ampiasan'ny mpandraharaha rehetra rehetra amin'ny fiainana, ary izay effet de levier izay koa no mihatra ao anatin'ny marketing relationnel. Ny avantage fotsiny an, ny orinasa rehetra rehetra mampiasa an'io fil de levier io, mampiasa fonds amina tapitrisany fa à travers marketing relationnel tsika, juste ny besoin quotidienne tsika dia efa afaka avadika orinasa ahafahana mampiasa an'io fil de levier io ahafahantsika mahazo fonds manomboka izay projet personnel tsika. Raha ohatra hoe ka addition an, izany hoe zaraery foana ny asa, dia tahaka izao no hitantsika amin'ny ankavia io ny chiffre an, izany hoe vitsy dia vitsy io fa ny ampiasaina ao anatin'ny marketing relationnel dia multiplication, izany hoe dupliquer-na ilay olona hanao exactement ohatra ilay zavatra nataonao an, dia miampita izay de façon bouche à oreille dia mahomby daholo ny rehetra rehetra. Raha hiasa ao anatina marketing relationnel ary aho hanao ny fahasa fandrarana, inona ny zavatra tsara ho fantatra? Il faut bien choisir les compagnies, mila bonne compagnie, orinasa tsara. Manodidina ny valonjato eo ny orinasa manao marketing relationnel agreé international amin'izao fotoana izao, izany hoe manara-dalàna tanteraka, dia ireto ny ahafantarana an'azy hoe ara-dalàna izy ity. Manana siège légal, izany hoe manana toerana, siège, légal, eo amin'ny fanjakana idirany sy any amin'ny toerana niforonany. Izany hoe tsy maintsy manana siège izany ny orinasa marketing relationnel raha tsy izany tsy ara-dalàna izy. Faharoa, manana fondateur bien vérifiable physiquement et sur réseaux sociaux. Izany hoe misy olona nanangana fa tsy tongatonga ho azy io orinasa io ary olona manana parcours bien réel azo tsapain-tanana ary afaka arahana amin'ny réseaux sociaux, Instagram sy ny sisa, izay eken'ny firenena niaviany. Fahatelo, mila manana produit satria marketing ilay atao eto, raha vao tsisy produit amidy dia tsy marketing izany izay, raha vao tsisy produit amidy dia tsy marketing izany izay fa zavatra hafa. Ny farany aho dia mila manana système infaillible. Ny système agrégé international, agré international, dia ny système trilène. Izany hoe trois personnes à recommander par personne, izay no challenge ao anatin'ny système trilène. Iza ny olona manao recommandation an'io marketing relationnel io? Anisan'ny olona manao recommandation marketing relationnel dia Bill Gates. Bill Gates rehefa nanontaniana tao anatin'ny televiziona anankiray tany Amerika dia hoe raha fauché ianao izany hoe raha mirodana ianao ampilanao satria faisable izany dia inona ny sehatra ataonao voalohany hahafahanao mamerina ny empiranao na ny fortune anao dia tsy nitsalatsaly Bill Gates niteny hoe ny solution voalohany ho ataoko dia ny marketing modernisé satria fantany ny momba an'izay marketing modernisé izay. Donald Trump ihany koa rehefa nanontaniana dia nilaza fa marketing modernisé dia bon levier anankiray ahafahana manomboka ao anatin'ny sehatry ny fandraharahana satria sady mi créer relation ianao ao izy no mahazo vola. Bill Clinton, Président Amerikana anankiray dia anisan'ny niteny fa ny marketing modernisé dia anisan'ny nanavotra ny économie tany Amerika tamin'ny 2017 tao anatin'ny fotoanan'ny krizy ary efa nisy izy ity tamin'ny 1950.

professionnel international. Mankasitraka antsika rehetra rehetra nanatrika an'izao développement personnel izao a. Vita ny développement personnel, iza kosa ary ilay orinasa miara-miasa amintsika ao anatin'ny FNB? Izay no vidéo hitagian'ilay olona anao amin'izao fotoana izao a. Asaiko ianao hiverina any amin'ilay olona haka ny information hoe Aiza le video a manazava mikasika an'ilay onasa ohatry ny ahoana le zavatra atao a ohatrinona ny vola ilaina ohatrinona ny vola miditra mety mahandray hatramin'ny ohatrinona raha ohatra ka miasa ao anatin'ny marketing relationnel ao anatin'ilay onasa miara miasa amin'ny fnb e mankasitraka antsika rehetra tompoko a afaka miditra mivantana ihany koa tsika amin'ny tsirinavalona sur facebook merci